It-tim tagħna ltaqa' ma' Noa sabiex nitkellmu dwar l-inizjattiva u dwar l-użu kreattiv ta' lsienna. Fil-garaxx ta' ħdejhom familja Karibejana, il-missier immuskolat isajjar il-petis f'taġen banku mwejjel fuq forn imsaddar. Taġen huwa proġett li bdejt fl-2019 u kien imnebbaħ miż-żmien li qattajt fil-Junior College. U l-idea oriġinali kienet li nikteb album nirrakkonta l-istorja ta' dawn il-ħames karattri li huma studenti tal-JC imlebbħin minni u minn sħabi dak iż-żmien. U kienet ambjentata fil-ġimgħa ta' qabel il-Milied u speċi tirrakkonta din l-istorja tar-relazzjonijiet bejniethom u l-Malta madwarhom tinbidel. U l-idea wkoll kienet li nirrekordja Diska waħda ma' xi ħadd differenti mix-xena lokali tal-mużika u hekk għamilt. U kull diska ħarġet b'peċi karattru differenti għax l-istil mużikali tagħha ħdimtu ma' xi ħadd differenti kull darba. So dal-album ħareġ fl-2019 u so minn dak iż-żmien 'l hawn kont daqsxejn kwiet fix-xena mużikali imma issa Erġajt għaqqadt it-tieni album li jismu Urbanali u huwa speċi ta' ħarsa, ħarsa queer lej il-kontinwità bejn l-ambjenti urbani u l-ambjenti rurali kif nara jien insomma. Mixħuta fuq is-sodda bl-uniformi tax-xogħol, taqra artiklu fuq il-mobile fuq artisti f'New York, xaramagħli, ġimgħa oħra l-Milied, Minn isfel tisma' l-omma tikkonsla n-nannu jħossu waħdu mingħajr il-kumpanija tat-television. Qabel kont nikteb il-lirika bl-Ingliż u l-Karma Ġenn kien l-ewwel album li kitt bil-Malti u ħassejt li kelli bżonn nikdbu l-ewwel nett il-Malti l-lingwa li nitkellem fil-ħajja ta' kuljum u għalfejn Qisu awtomatikament mela bdejt nikteb, bdejt nikteb bl-Ingliż, kulħadd qisu jikteb bl-Ingliż, imbagħad qed ah, ehm, jien nitkellem bil-Malti u nies li jagħmlu jikbu diski tal-blieh bil-Malti għalfejn m'għandix nikteb bil-lingwa tiegħi. Ehm, u mal-aktar aktar realizzajt meta kont studjajt xi għamilt Erasmus Londra, U dak iż-żmien indunajt x'kont mhux qed nimmissja as-such imma indunajt il-possibiltajiet ta' xi ħaġa differenti ehm, u ta' affarijiet speċifiċi li tista' tgħid bil-Malti li forsi b'lingwi oħra eżempju ma joħorġux. Ehm, affarijiet żgħar ta' li kox kull lingwa għandha tagħha. U again, jien ta' naffaxxina ruħi bil-konverzazzjoni, bil ehm, kif jitkellmu n-nies fit-triq, kif jitkellmu n-nies ma' xulxin, kemm inħawdu meta nitkellmu, ir-ritmu tal-konverżazzjoni u naħseb li vera xtaqt naqbad dak il naqbad dawk ir-ritmi awtentiċi speċi tal-konverżazzjoni li nisma' jkolli ma' sħabi fil-lirika u b'ċertu mod nippreservhom ħa ngħidu hekk għax qisu qatt ma rajt li kien qed jikteb il-Malti kif kont qed nitkellmu u provajt nuża Nikteb il-Malti kif nitkellmu, insomma il-kelma iżda qatt ma ngħidha so qatt ma niktibha. Naf min jgħidha imma jien le so ma niktibhiex. L-ottimiżmu tal-Milied sparixxa vojt fit-triq. Jien ma nistax nikteb waħdi u nemmen ħafna fil-kollaborazzjoni. Nemmen li meta tnejn min-nies jew aktar jingħaqdu flimkien tinħareġ xi ħaġa speċjali u differenti li ma kinitx toħroġ kieku persuna qed taħdem wieħda. U speċjalment meta niġi għall-mużika vera nħobb li jkun hemm ħafna nies differenti li kollha jagħtu l-input tagħhom anke jekk hux mill-istruttura ta' diska jew anke jekk hux biċċa żgħira xi ħadd jagħmel solo xi mkien vera vera tgħin. Imbagħad meta tiġi għal-lirika ħafna drabi nkun qed naħseb waħdi hija aktar ħaġa personali għalija imma dal-aħħar ukoll sirt insaqsi nikkollabra nieħu ħafna aktar feedback u nipproċessa l-kitba tiegħi ma' nies oħra. L-ewwel album kont nirrakonta l-istejjer fil-lirika. Issa peress li qed nikteb il-proża, speċi dik il qed nissodisfa dak il-bżonn tiegħi li nikteb l-istejjer. So il-lirika issa fil-verità kont aktar liberu biex nikteb biex nikteb nipprova affarijiet differenti, jiġifieri hemm u naħseb hemm daqsxejn aktar varjetà anke stilistikament. Naf diski li huma daqsxejn aktar jaħdmu fuq livell ta' diska ta' protesta, diski li jaħdmu daqsxejn aktar bħala osservazzjonijiet, diski li għax sempliċement jogħġbuni l-kliem kif jinstema' u kif tqiegħdu wara xulxin. Ġifieri hemm minnhom li Qed vera qed nipprova ngħid xi ħaġa bl-aktar mod pulit li nista'. Hemm minnhom li huma daqsxejn aktar niffoka aktar fuq il-ħoss tal-kelma u kif tinstema' mal-mużika. Iżda pprovajt nilħaq aktar bilanċ. Thank you.